Helo Mister Jackson, yn gyntaf, dwi'n siwr mai chi yw superfan mwyaf pêl-droed y Sgrwbl Pedr. Chi'n ddi- chi'n ddigon lwcus i fynd i Qatar a gwylio'r Cymry'n chwarae. Mae ni, Ifan, disgybl blwyddyn chwech y Sgrwbl Pedr gyda ni'n holi yy bach o gwestiyne i Mister Jackson, Mister Steffan Jackson. Fel s- glywon ni, mae fe'n ddigon lwcus i cael mynd i Qatar a chefnogi Cymru yn fyw yn y stadiwm mewn un gêm o be fi'n ddeall. Fe- Felly na i paso nôl i Ifan, enw da gyda llaw, um, am y cwestiwn cynta. O le daw'r holl ddiddordeb yn pêl-droed? Pen i dechreuodd y diddordeb yn yr ysgol, o'n i siwb tua blwyddyn tri, a wen i a fy ffrindiau ni gyd rhyw clybiau ar ôl ysgol, o'n i gyd yn mwynhau chwarae gyda'n gilydd, a wedyn athon ni gyd wedyn i ymuno gyda chlybiau lleol a datblygodd popeth o fan'na. Fi wedi bod yn digon ffodus hefyd i wylio sawl gêm dros y blynydde gyda Dad, chwarae ni wedi weld gemau lleol gyda y clybiau Cyfyrddin, Aberystwyth yn lleol, ond hefyd ni'n cefnogi Everton, felly ni 'di ga'l tocynne tymor am sawl tymor, felly ni 'di bod lan a lawr i Lerpwl sawl tro dros y blynydde, felly ie, amser maith wedi mynd yn wylio pêl-droed dros y blynydde. Diolch. Ydych chi wedi bod mewn, chi 'di sôn bod chi 'di bod mewn sawl gêm gwahanol, ond rydych chi 'di bod mewn twrnament rhyngwladol o'r fath? o blaen. Ydw, ro'n i'n digon ffodus i fynd i Ewro 2016 a oedd oedd e'n brofiad a hanner. Ro'n i'n um, i'r gêm cyntaf, athon ni i Bodo, lle oedd Cymru yn chwarae yn erbyn Slovacia, a cofio cyrraeddon ni ar y nos, ar y noswaith cyn y gêm, a fi'n cofio athon ni i'r gwesty, a wedyn c- cerddon ni mewn i dre wedyn i gwrdd â ffrindie ac yn y blaen. A Mae'n siŵr o fod Cymru yn fyddagol a'r iaith Gymraeg yn fyddagol O, yn sicr, yn sicr. O'n i'n cerdded, I'm sure, rhyw awr i fynd o'r westy i, um, i, i gwrdd â bob un o fe. A nag i fi'n cofio, o pob stryd, pob sgwar yn goch. Goch i gyd. Ch'mo' cefnogwyr Cymru o Al Goch fel fel nhw'n cael ei alw nawr. Ch'mo' pob un yn canu, pob un yn dawnsio, pob un cael amser dda. A wedyn wrth gwrs y gêm gyda'r anthem, oedd hwnna'n gret, sa'i erioed wedi clywed sŵn na anthem fel ni yn bod o. A wrth gwrs enillon ni'r gêm, gyda Hal Robson yn canu, gyda shin fach ar y diwedd, reit o flan ni yn y stadiwm, lle o atgofion da o bod o. Profiad gwych, ond nawr i ni'n siarad am Qatar a lefel arall o whare yn yng Nghwpan y Byd, shwt be chi'n neud o bod Cymru wedi cyrraedd Cwpan y Byd? O, fi'n credu mae fe'n wych i ni fel wlad, ch'mo' fi, ni'n galw ein hun yn wlad fach yn aml, ond mae hwn yn profi ch'mo' i ni fel wlad ni'n gallu neud ch'mo' pethau fel fel gwledydd ar draws y byd. A yn Ewro 2016 wrth gwrs enillodd neb ein Rwsia, ch'mo' y tair i ddim, ro'n ni chwala 'dyn nhw. Ch'mo' os ni'n cymharu'r y poblogaeth y ddwy wlad ch'mo' yn bendant ni'n gallu fod ar lwyfan y byd fel ni isie. A ware teg i Rob Page wrth gwrs, Chris Coleman, Gary Speed a Tosh Shack ar y ddechrau yn rhoi cyfleoedd i'r bois ifanc iddo trwyddo, felly na, arbennig. Ie, mae'n bwysig i gael y genedl nesaf o chwaraewyr Cymru, yym, ynghyd â'r chwaraewyr hŷn. Ond wrth gwrs, yn Qatar, mae'r Cwpan y Byd 'leni, fel ni gyd yn gwybod, ond sdim osgoi trafod y pwnc 'ma heb trafod y rheolau llym sydd yn Qatar, felly beth yw'ch ymateb i hyn? Yy, fi credu beth sy'n bwysig i ni gofio yw Wrth gwrs, mae'r Dwyrain Canol yn ardal Islamaidd, felly ch'wel, mae miloedd ar filoedd o bobl yn fynd i lefydd fel Dubai ar wyliau ch'wel pob flwyddyn, felly dim dim ond yn Qatar 'yn ni'n sôn ond yn ardal ehangach. Yym fi'n gwybod am ffaith mae'r Llywodraeth yn Qatar, maen nhw wedi dweud bod croeso mawr I bawb. Hefyd, mae'n rhaid i ni gofio, mae, yy, mi fydd llywodraethau o ar draws y byd yn mynd draw i Qatar hefyd, a fi'n siŵr bydd nhw gyd yn trafod y materion yna. Wrth gwrs, gyda ni, Mark Drakeford, ein Prif Weinidog ni yng Nghymru, bydd e'n mynd hefyd. I fi, fel cefnogwr, yym, yn sicr mae teimlad anesmwyth ar hyn o bryd. yn enwedig yn dilyn sylwadau Sepp Blatter, felly cyn arlywydd FIFA dros yr wythnos yma, sa'n siŵr os chi wedi clywed ond um, wedd Sepp Blatter, wedd e yn ei chanol i pan nhw'n dewis ble bydde Cwpan y Byd 2022 a roedd cafodd Qatar y Cwpan y Byd, ond yn yr wythnosau ola mae fe wedi sôn dyle hwnna byth wedi ddigwydd, felly mae, mae teimlad anesmwyth Ac eto, fel cefnogwr, ar un llaw, fi'n credu mae rhaid i ni i barchu rheolau nhw tra bod ni'n fynd i ymweld â'r wlad a mwynhau y twrnament. Ond hefyd, o'r llaw arall, fi'n credu mae, mae'n bwysig bod ni'n cwestiynu pa wledydd sy'n, sydd yn cael ei wobrwyo gyda cynnal twrnamentiau rhyngwladol fel Twrnament y Byd, uh, Twrnament Cwpan y Byd. Ydych chi'n credu felly bod croeso i gefnogwyr yn Qatar o weld yr newyddion yn ddiweddar?
Fi'n gwybod mae'r Llywodraeth yn cael wedi ei bod croeso mawr i bawb. Uh, dydw erioed wedi bod yn y dwyrain canol, felly hwn fydd y tro cyntaf i fi fynd, felly fi'n edrych blaen i brofi'r diwylliant newi a gweld sy'n mae pethau'n gweithio fyna ac yn y blaen. Uh, fi'n credu fydd pethau fel la yn dod yn glir wrth y tournament mynd ymlaen, felly fydd yn diddordeb i weld ar ôl y twrnament, shwt bydd petha wedi mynd. Diolch.
Felly, beth rydych chi'n disgwyl mlaen ato fwyaf wrth ymweld â Qatar? Yym, wel fel dwedes i, dydw i ddim wedi bod yn y dwyrain canol o'r blaen, felly ch'mo' bydd e'n cyfle i fi i brofi diwylliant, ch'mo' gobitho treial bwydydd newydd ac yn y blaen, yym gwlad cynta Islamaidd i gynnal Cwpan y Byd, a o'n i'n darllen, ch'mo', mi fydd yym galwade yn digwydd yn canol geme i bobl fynd i weddio, t'mo', i ni i fynd allan i weld a chlywed pethe fel 'ny, bydd hwnna'n brofiad, a pethe fel 'na fi'n edrych mlan i i weld. Edrych mlan i ga'l blas bach am y ddiwylliant Qatag. Rydych chi'n mynd i wylio dwy gêm i gyd, Cymru ac Iran a Tunisia ac Awstralia. Felly, beth ydych chi'n rhagweld y sgôr rhwng Cymru a'r Unol Daleithiau America a Chymru ac Iran? Fi'n credu fydd pob gêm yn agos. Ch'mo' i ni i ni fel fel wlad gyda Rob Page a Chris Coleman ch'mo' ni wastad 'di bod yn tîm sy'n itha styfnig yn amddiffynnol yn cadw pethe'n dynn yn y cefen gyda chware pump yn y cefen wrth gwrs. Credu y gobaith yw bydd ein hymosodwyr, o, Gareth Bale, Kieffer Moore, Dan James, Ramsey, gobeithio, gobeithio fy nhw'n beryg yn y drean ola lan y ca. Felly, o, I am un i ddim i Gymru yn y ddwy gêm, Kieffer Moore peniad yn y ddwy gêm. Felly un i ddim yn erbyn Unol Deithiau America ac un i ddim yn erbyn Iran. penodol iawn mae rhaid gweud. A pam ddewis yy Tunisia ac Awstralia fel gêm arall i fynd i weld? 'Na ni, felly ni'n aros, ni'n mynd draw am dair noswaith, a oedd gêm Tunisia ac Awstralia ar y ddydd Sadwrn, a oedd tocynne ar gael, felly manteisis i ar y gyfle, a wedyn ffindios i mas yn hwyrach wedyn yn fan'na yn y Stadiwm Lusail fi'n credu yw'r, os ydw i'n dweud hwnna'n iawn, felly yn y Stadiwm Lusail fan'na fydd y rownd terfynol. Felly fi'n siŵr fydd hi'n profiad i ymweld â'r stadiwm. Pwy ydych chi'n meddwl wneith ennill y Cwpan y Byd?
Fi'n credu bydd Ffrainc yn gryf iawn. Wrth gwrs, maen nhw wedi bod yn llwyddiannus yn hanes ddiweddar. Wel, mae chwaraewyr o fri gyda nhw ar draws y cae i gyd, felly fi'n credu bydd Ffrainc yn gryf. Mae gan Sbaen chwaraewyr ifanc yn dod trwyddo, felly fi'n credu bydd Sbaen yn gryf. Fi'n credu mae Gwlad Belg yn, yn dîm i wylio allan am, chwod, gyda Martinez, a nawr mae'r mae'r cynhedlaeth euraidd fel, chwod, fel Lukaku, De Bruyne ac yn y blaen. Hwn yw'r cyfle olaf i nhw fel tîm, i nhw siŵr o fod, lle fi'n credu bydd nhw'n mynd amdani hefyd. Wrth gwrs, fydd Lloegr hefyd yn amlwg yn grŵp ni, a mae Lloegr wedi dod yn agos yn ddiweddar i ennill. Mae'n chwaraewyr da gyda nhw, wrth gwrs, ond... Ie, felly byddwn ni... Ffrainc, fi'n credu, yw'r tîm, os byddwn ni'n gofod ddweud, Ffrainc fydde'r un byddwn ni'n gweud.
Cwestiwn cyflym, faint chi'n meddwl, faint mor bell eith, eith gym, Cymru yng Nghwpan y Byd? Fi'n credu mae disgwyliad i gael nawr i ni fel gefnogwyr sydd yn rhyfedd gan ystyried Chwa, nôl yn 2016, o'n i'n hapus i fynd i weld gêm a Cymru fod yn, yn uh, gystadleuol. Ond gyda nawr mae mae'n disgwyl fod ni yn dod allan o'r grŵp. A fydd yna'n digwydd, yn gobeithio ni. Ie, yeah, a disgwyliad hynny, falle efe o, yn y man ni, nath ymddiswyddo uh, Chris Coleman yn 2018 achos nilon ni ddim cymryd cyngad Cwpan y Byd prynnu. Ie, wrth gwrs, a chwa, ca, cafon ni llwyddiant mawr yn, yn 2016, cyrraedd y rowndiau cyn-derfynol, a wedyn yn, ym, yn yr ymgyrch a dilynodd, a fi'n cofio oedd y gêm yn erbyn Iwerddon, lle i sgol James McClean yng Nghaerdydd, a chwa, hwnna oedd y pryd bydden ni'n gobeithio fydden ni yn, yn mynd i gwpan y byd, lle fi'n credu, ar y pryd hynny, bydden ni'n tybio bydde Coleman wedi teimlo bod e wedi gwneud popeth bydde fe'n gallu, Gyda'r carfan a bod e'n falle amser i i rywun newydd cym- cymryd y tîm ymlan. Ond mae'n rhaid i ni gofio hefyd, gyda Coleman, chimod, cymerodd e drosto ar ôl um, ar ôl sefyllfa drist, Gary Speed yn amlwg. Felly mae'n rhaid i ni gofio nath, nath Chris Coleman swydd arbennig, chimod, cymryd dros Gary Speed gyda'r sefyllfa trist tu hwnt yn fan'na. Ch'mo' felly datblygodd Gary Speed y tîm inni wrth gwrs, y ffordd newydd o chware, a wedyn cymerodd Chris Coleman hwnna ymlan eto, yn amlwg yn Ffrainc, a wedyn, ie.
Ond pedair mlynedd yn ddiweddarach ma' Cymru'n mynd i Qatar ond a chi'n mynd i Qatar ond beth yw'r pethe ma' rhaid i chi fynd â yn y suitcase gyda chi? Eli Hail.
Eli Hael yn sicr i fi. Uh, het Bwced, wrth gwrs. Mae Cris y Cymru yn barod gyda fi, wedi smwddio yn barod i fynd. Da fi rai, rai newydd, rai cyfredol a rai hyn. Ond na, fi credu yr het Bwced yw'r un poblogedd ar hyn o bryd yn sicr. Ie, yeah, diolch yn fawr i chi, Steffan. Uh, diolch i Ifan fan hyn hefyd am ymuno. Ti wedi bod yn gwneud job ffantastig a falle Byddwch chi'n clywed mwy o Ifan a Gardio Bro Pedr yn y dyfodol agos gobeithio, a falle yn bellach. Pwy a ŵyr.
Diolch yn fawr a joiwch mas yn Qatar a siwrne saff i chi. Diolch yn fawr i chi.